Aleyküm selam balalar, nasılsıñız? Yahşımız.
Yahşımız? Pek yahşı, men de yahşım, mına keldim sizge musafirlikke. Bir şeyler, sualler berecez dep eşittim, onıñ içün keldim sizge. Çoq yahşı, pek meraqlı olacaq, qısmet olsa. Qana, endi soracaq suallerni sorañız, men sizge cevap bererim. Siz qayda doğuldınız? Asılda men doğdım Tacikistan, Tacikistanda Karakum degen bir şeer bar anda, anda doğdım. Balalığım anda keçti. On klass bitirip, Qırımğa köçtim. Men on bir yaşta edim anda ete Qırımğa köçkende. Amma balalığım anda keçti, pek yahşı, pek meraqlı keçti. Soñ? Ya, siz yahşı mektepte oqudıñız?
Ebet, yahşı dep, menim nasıl oqudım, yahşı dep.
Ya, sizde ekiler, üçler bar edi? Yoq, eki ul alsam, menim anam sotsiolge, men asıl da dörtke-beşke oqudım. Anam pek seve edi meni, pek seve edi menim oquğanım, oqu balam dedi. Men anda Tâcikistanda oturğanda muzıkal mektepke qatnay edim, kemane şekilinde çala edim. Şunıñ içün anam dedi, sen össeń, Kemaneci olacasıñ, muzıkant olacasıñ dep, men, yoq, men artist olacam dep ayta edim. Ana artist oldım endi. Kördiñiz?
Siz nasıl filmlerde oynaydıñız? Filmler, o, filmler pek çoq oynadım. Şimdi onı aqılıma ketirsem. Mına birinci film mende edi, bu, Spetsnaz dva degen bir film edi, anda men bir boyevikni oynadım. Soñ çıqtı film, bizde Ukrainadan, Kıyevadan keldi bir rebelli rejissör, kinostudiya Dovjenkodan. Olar çıqardılar Tatarskiy triptik degen bir filmni. Men anda bir köyde oturğan bir sakinni oynadım. Bu bu adam soñ Türkiyege ketip, anda oqup, mında Qırıma Qırımğa qayta. Tamam, Gasprinskiy, bizim Gasprinskiy kibi, Türkiyede oqudı, er bir yerde oqudı, mında ana vatanına qaytıp, endi özüniñ vatan vatandaşlarını da ögretmege başladı, ana öyle bir rolüm bar edi anda. Pek meraqlı. E sizde eñ sevimli film bar edi? Sevimli film, mende Episi filmler sevimli. Endi çezip olamayım. Mına, meselâ, yaqında çıqqan Şamatalı qoranta, siz belkim eşitkendirsiz, e? Elbet. Yañı bir film çıqtı, anda men Qarbaba, Ferat Qarbaba rolüni oynadım. O pek meraqlı çıqtı, pek yahşı oldı. Adamlar da, men belesem, begengendir. Daa bir film bar, bu Hıdır dede çıqqan edi. Bu da menim sevimli filmim. Çünki niçün degende, bu ana Vatanımızda çıqqan film. Mında, ana Vatanda çıqqan. Bağçasarayda?
Bağçasarayda, e, Bağçasarayda. O, tek Bağçasarayda degil, anda Bağçasaray vilâyetinde çıqqan. Soñ bu indi Rossiyadan kelgenler, kinostudiya, kelgen kinostudiyalar, olar çıqarğanlar İkra degen bir film. Anda men prokuror oynadım. O pek ciddiy bir rol. Yahşı rol, men begendim. Şimdi epsiniñ rollerini aytıp olmayım, çünki olar yigirmi beş taneden ziyade, bu çoq vaqıt çezlecek, çezecek. Onıñ içün epsini aytıp olamayım. Siz asıl men sorasam sizden mümkünmi? Filmni begenesiz mi? Begenesiz? Ya nasıl film begenesiz?
Şamatalı qoranta. Şamatalı qoranta menden, siz menden soradıñız, men sizden sorayım. Onıñ içün bağışlañız bala. Yahşı, yahşı. Daa ne soracağız, men şimdi aytarım. Ya artistnen ağır olmağa?
Artist, ebet, artist ağır olmağa. Tübesi bekim bellidir, bu çıqtıñ, sekirdiñ, oynadıñ, yırladıñ, amma öyle degil. Birinciden aktörlıq oquylar adamlar, institutlar bitireler, soñ teatrğa kelip oynaylar. Asılda mına bir rol berseler, bu rol, men ciddiyliknen baqam bu rolge. Başta onı sezesiñ, nasıl adam edi bu, Bu adam nasıl adam edi? Qayda yaşadı? Qayda doğdı? Anası kim? Babası kim? Nenen oğraştı? Neni bitirdi? Bekim evlidir, evli olsa, balaları barm, yoqm dep, epsini bu predistoriya deyiler. Predistoriyanı fantaziya etip, özüniñ aqılına sıñıp, siñdirip alasıñ bunı. Soñ oynağanda tekelençik yengilce olasıñ, ola oynamağa. Ebet, mına baqıñız, adamlarnı küldürmege qıyınmı ya da qolaymı? Qolay.
Qolay?
E.
Qana, meni küldürseñiz baqayım. Küldürip olasızmı? Yoq. Ya ağlatıp olasızmı? Yoq. Kördiñiz, kördiñiz, nasıl ağır iş. Adamnı küldürmege ya da ağlatmağa istidat kerek. Mına baqıñız, men zalğa çıqam, bir spektakl başlay, e, zalğa çıqam, bir, mende bir kiçkene bir rolim, meselâ, anamlar zalda oturalar. Men oynağanda zalda oturğan adamlarnı özüm oynağan rolime çekmek kerekim. Añladınızm? Çekmek ne degeni? Çünki men böyle bir özüm oynamayım. Adamlar da maña diqqatnen baqıp, özüme çekmek kerekim. Mennen beraber oynasınlar. Soñ olar mennen beraber oynasalar, ağlamağa da mümkün, külmege de mümkün, yırlamağa da mümkün. Ana, öyle bir iş, kördüñiz, nasıl qıyın iş?
Ya siz pek sevesiz öz işini?
Ebet, sevem, sevem. Men sevmesem, mında oturmaz edim, mında yaşamaz edim, çalışmaz edim. Er bir adam isteknen, sevginen bir işni yapsa, bu pek yahşı bir iş. Çünki. öz işini sevmek bu, endi bu yaşayışta da qolay ola. Yaşayışta da endi iş özü kete, suv kibi kete, sevseñ işini. Mına siz mektepte oqumağa ya da yırlamağa ya da mına fizkultura ola ya da bir geografiya ola, sevesiñ öz oqumağa, asıl da oqumağa sevesiñ. Mektepke de sevinçnen barasıñ, isteknen baradırsıñ.

Tüşünmege yerler bar. Soñ yırlam, oynamağa yerler bar. Qave içesiñ, nasıl içesiñ qaveni, isteknen ya da iste, istemeysiñ qave içmege, ana öyle bir icilikler bar artistlerde. Kördiñiz, nasıl qıyın. Yazıtuvıñız çoq şaqa etesiñiz? Yaşayışta?
Şaqa etesiñiz.
Evet, men özüm asılda şaqacı bir adamım, endi şaqanı sevem. Endi bir adamnen körüşkende, Külip-külip olarnı qarşılayım. Çünki adam külse, demek, onda işi yahşı ketecek, özü, özü de hastalanmaz.
Eger adam külse, o dülber ola. Ebet, ebet, dülber, pek dülber. Mına, siz külesiz, körüñiz, nasıl dülbersiz. Men de sizni begenim. Ya külmeseñiz, mına men kelgende külmeseñiz, ağlap otursañız, e-e-e, ağlasañız, soñ kirmege de istemem, kördiñiz.
Ya siz ana-babalardan şamaraşa ediñiz? Yoo, pek çoq şamaraşa edim. Şamaraşamasam, men yahşı adam olmaz edim. Kördiñiz, nasıl öz-özümni maqtayım. Yoq, asıl da, Şamar aşamağa da bil, nasıl deyim, bir adam hata yaptı, hata yaptı. Şamar degil, yavaştan sögmek kerek. Yavaştan. Ah, menim canım, ah, menim dülberim, ah, menim oğlum, ah, menim qızım, bir daa böyle yapma dese, pek yahşı olur edi. Amma evelde belki ura ediler, men bilmeyim.
Ya siz pek ğururlanasıñız öz işinen?
Ebet, ğururlanam. Çünki men endi mına teatrde otuz yıldan berli, endi otuz bir yıl oldı çalışqanım. Teatrda asılda hızmet ettiler. Hızmet etem teatrge. Endi, endi mında Qırımda yaşağan sakinler, Qırımda yaşağan vatandaşlarım menden çoqusı bile. Mına Kemirde men, meni yolda ya da teatrde körseler, selâm aleykum, pek yahşı adamsız, pek yahşı, men, men ğururlanam. Adamlar maqtasa meni, men ğururlanam. Eşref ağa, siz aytıñız, kemane çala ediñiz, e? Ya şimdi siz çalasıñız kemane? Yoq, şimdi men ende östüm, balaban. Bu kiçkene kemaneçik edi men oqığanda, mına bile edi. E, şimdi ende men östüm, kemane sığmay qoluma. Bu şaqa, bilesinmi, asıl kemaneniñ çeholı pek kiçkene ola, anda aqça az sığa. Mında köçken soñ, Qırımğa köçken soñ anam meni berdi muzıka mektebine, akkordeon, akkordeonda bilesiñmi, çoqulu balabanca, anda aqça çoq sığa. Anam ayta edi maña, mına bitirseñ akkordeonnı, sen toylar çalıp aqça qazanırsıñ dep, ana akkordeon, çoqulu pek balaban, anda aqça toplarsıñ çoqça, dediler. Amma bu şaqa, balalar, şaqa. Asılda men ümüt ete edim, ta balalıqtan artist olmağa. Aktör. Amma aktör er bir zenaatnı bilmege kerek. Muzıkant zenaatı, soñ qurucılıq, hirurg, pek mına ne qadar zenaat bar, onı bilmek kerek, inceliklerni. Öyle aytalar bizde, bizim halqımızda, yigit qırq üner bilmek kerek, qırq üner. Soñ akkordeon endi bitirgen soñ, mektepte hor bar edi. Hor, bilesizmi? Bir-eki adam toplanıp yırlaylar. Men zapevala edim, anda Kreyser Avrora yırlağa dedim. Zapevala edim. Endi yırlamağa da bilem. Kördiñiz, çalmağa bilem, yırlamağa bilem. Endi sahnada da oynamağa bilem. At üstüne yürmege bilem. Araba aydamağa bilem. Ya siz şamatalı qorantada pek çoq ikâyeler uydıra ediñiz, ya yaşayışta siz ikâyeler uydurasız?
Men ikâyelerni özüm tüşünemeyim. Şimdi internet vastasınen işte bunı açasan internet, anda pek çoq şaqalar, olarnı men begengen şaqalarnı alam, olarnı bir defterge yazam, qoyam, maña kerek olur dep. Öyle işte, toplayım olarnı, lâtifelerni. Ana, amma doğru ayttıñız, Şamat Alıqanında da pek çoq neler bar, atalar sözleri bar. Ana, qave ketireler maña, ketireler, men aytam, qavesiz, yoq, qaymaqsız qave, Kelinsiz toy. E. Aqılımda, e? Mı anda çoq böyle atalı sözler bar, aqılımda qalmadı. Çünki ssenariy balaban, onların hepsini aqılımda qalmay. Endi ekinci sezon çıqtı, anda ekinci sezonda da bar. Ana öyle işte, mektepni bitirgen soñ askerlikke kettim. Askerlikni Moskvada yaptım. Anda qaytqan soñ. Şoför olıp çalıştım, voditel maşinada. Eki yıl, eki yıl maşina aydadım. Ondan soñ teatrge açılğan edi, bir, nasıl deyim, konkurs. Soñ bu konkurstan keçirip, men teatrge kirdim. Soñ kirgen soñ men institutqa kirdim, teatralniy institutı bitirdim, Harkov şeerinde. Aktör teatr ve kino zenaatı alıp, endi işte çalışam mına.
Ya nasıl siz eñ birinci rol alğan edi?
Oo, birinci rol, men birinci kün teatrge kelgende maña işte böyle massovka deyler, işte oynamağa ayırılamağa, işte mına böyle massovıy oyunlar ola, anda berilir rol degil işte bir Turasıñ, oynasıñ dediler. Bu rol degil. İşte, birinci künü başladım anda iştirak etmege bu spektaklde. Soñ Nasreddin oca çıqtı bir spektakl, anda men fakir bir tılsımcı rolüni oynadım. Bu endi tekerançıq ziyade rol, anda tekst bar edi mende. Soñ berdiler maña daa bir balabanca rolüni, endi Dubarlı toy oldı. Dubarlı toyda men oynadım Acı Amet baynı. Endi bu, bu Esas rol bu, bu endi balaban rol, balabanca. Bu spektakl devamında ketken rol bu. Tekst te balaban, oyunlar da bar, yırlar da bar. Bu belki siz körmegendirs, mına yaqında olacaq qısmınısı, mına küzde tışsaq, çıqsaq, şimdi tatildemiz, tatilden çıqqan soñ şimdi yañı spektakl qoyacamız, Dubarlı toy, qısmet olsa baqarsız. Ya sizde balaban qorantıñız bar? Mende üç bala bar, bir qızım, eki oğlan. Olar edi balabanlar, östler, bir oğlanım rejissör, ekinci oğlanım bu indi povur-konditer, qızım mektepte çalışa, oca olıp, indi balalarım böyle ögrete. Er kesin öz zenaatı bar. Men yolunda ketmediler, er kes sezdi öz zenaatını, degen dayım. Ya adları ne? Büyüginiñ adı Ayder, Yagiyayev Ayder. Qızım Yagiyayeva Ayşe, em de kiçkene oğlum Yagiyayev Zeynur.
Ya size torunlar bar? Torunlar yoq.
Yoqtır. Men daa yaşım da, nasıl torun?
Ya siziñ qoranta sizge işnen yardım ete ediler?
İşnen degil, olar baqa ediler. Men evde de repetitsiya yapam. Bu sözlerni ezberlegende men qıçırıp-qıçırıp aytam da, olar digleyler. Soñ Bu yerni begenemiz, bu yerni begenmeymiz, böyle, bu yerni mümkün böyle yapmağa maña teklif ete ediler, işte, mına böyle, böyle etip. Amma rolni men özüm yapa edim.
Özüñiz, e? E, özüm yapa edim.
Oturam, mına böyle oturam da, e, ağlap, ağlap, e, e, e. Soñ külem kümerde. Kümerde mına yolda ketkende, işke ketkende apayımnen beraber ketemiz. Men bu yapacaq rolni Tekstni ezberleyim. Laf etip ketem, öz-özümnen laf etem. Adamlar kemirdemen ale aylanıp baqalar, bu adam deli ekenim dep aytalar. Ana, öyle de ola. Kördiñiz, nasıl işlerimiz bizim. Kemerde, mına, yolda çıqamız, nale bir noqtağa baqıp, töpege mına bir noqtağa baqam, baqam, nale, baqam, baqam. A çetten adam kelir, bu adam ne baqa eken? Soñ çoq adam toplanır, men ketem, olar qalalar, baqalar, ne, ne baqıtlı bu adam, dep tüşüneler. Öyle de olaydı. Siz bizge bir şaqanı aytıp olursızmı?
Şimdimi? E.
Elbet.
Şimdi yoq, şimdi aqılımda, şimdi aqılımda şaqalar yoq. Men sizlerge soñ aytarım, yahşımı? Bir azırlap netsem, qısmet olsa. Çoq şaqalarım bar, şimdi mındalarnı bir aqılımda bir. Nege cipke qoyıp olamayım dep.
Eşref ağa, men şiirlerni yazam, ya siz şiirlerni yazasız? Kimerde yazmayım, amma böyle, işte, begenmesin bir yerini, tekerançıq tüzetem, özüme yapam. Özüme qıyın olmasın, tekelençik yahşı olsun dep, özüme yapam. Böyle, böyle bar. Amma özüm yazmayım, yazmayım. Belkim, kelecekte yazarım, qısmet olsa. Belkim, mına beraber körüşip, sen meni ögretirsiñ, nasıl şiirler yapmağa, belkim de yazarım, qısmet olsa. Yahşı.
Yahşımı?
Yaqın sözge ilham berdi. İlham, ilham berdi Alla. Alla Taalâ ilham bere maña. Men asılda mına rol berseler, bunı begenmeyim, bunı begenem dep saylamayım. Rol berdiler, onı artist yapmaq kerek. Qıyınım, yengilim, onı artist yapmaq kerek. Bu artist degil, rolünü yapmasa. Endi asılda Men bu işke yanaşqanda başta tüşünem, bu nasıl adam. Adam yaramay doğmay. Adam yahşı doğa. E, ebet, e, söz diñley, nete, soñdan yaramay ola. Ana, bir rolni alğanda bu adamnı başta yahşılıqnı sezesiñ, bu adam nasıl, bu yahşılıqtan yaramay adam oldı. Mına bu yolnı sezesiñ. Soñ rol yahşı çıqa. Añlaşılı ola. Ya nasıl olğan edi, eñ yengil rol ve eñ ağır rol? Yengil rol bu, işte mına spektakl, spektakl alıñız, umumen spektaklni alıñız. Bar öyle qısqaçıq rol. Amma adamlar begeneler, qısqa rol olsa da begeneler, qısqa. Bar uzun rol, amma uzun rolni yahşı oynamay. Bu endi yaramay rol ola. E, ne içün?
Ciddiyliknen baqmaylar bu aktyorlar. Ciddiyliknen baqsa, mına men başta ayttım da, evelden ayttım, rol, bir rolni yapqanda, onı nasıl adam edi, ne seve, ne aşay, nasıl, nasıl bu alğa kelgen, Mına sanağa çıqqanda adam boş çıqmay. Endi sanağa çıqqanda endi o rusça degenniñ şleyf, o tarafın ketirmek kereksiñ sen mında sanağa. Soñra añlaşıla, qaydan adam keldi. Tıştan keldim, toydan keldim, qaydan keldi dep añlaşılmaq kerek. Onıñ içün azırlanmaq kerek o işte. Begimde bizim teatrda yarama aktyorlar bar, amma men bellesem yarama aktyorlar yoqtır bizim teatrımızda. Epsiler yahşılar, amma kimersi ciddiyliknen baqa rolni, kimersi işte böyle şaltay-baltay degenler.
Ya siz eñ başında ayta ediñiz, ve küldürmege ve ağlatmağa bilesiñiz, ya ne ağırca?
Ağırca, ebet, mencesine. Ağlatmağa, adamnı ağlatmağa. Çünki ağlat, men asıl da sevmeyim adamların ağlağanını, onıñ içün men şaqalı adam, şaqacı adam, onıñ içün mende bu adamnı küldürmege öyle bir yahşı çıqa. Ana, kördiñiz, küldürdim sizni, ana, apansızdan, e? Küldüñiz, a? Aq. Ne yapayıq? Ana, körüñiz, da küldünüz. Soñ berecek suallerniz beriñiz, men mına, a, baqıñız, balalar, mende bir oyun bar, oyun. Özümnen mına azırlap, azırlanıp keldim men mında. Şimdi mına biz böyle yapayıq, men mına bir-eki dane metinler yazıp qoydım kâğıt üstüne. Mına beraber şimdi yaparıq aşım. Men baqayım sizler nasıl aktyorlar, yahşımı, yamanmı, kelişesiz aktyorlıq zenaatına ya da yoqmı, men sezeceğim. Yahşım? Oynayıqmı? İyi. Ayda oynayıq. Mına baqıñız, bu mına mında metinler bar bir-eki dane. Başta bir bir kereçik biz nasıl, külüp, külüp yapayıq onı, ya da külümsirep yapayıq, e. Ekinciden biz ağlamağa istesek, ağlap, ağlap aytırıq, yahşımı? Soñ üçüncini biz tüşünip, men sizge aytarım, yahşımı? Mına, birinciden men birinci oquyım da, siz diñleñiz, e. Soñdan menden, menden beraber yaparsız. Mına. Men şimdi kürecem. Mına, keldi yaz, mektep bitti ve bizde tatiller başlandı. Üç ay evde olacağımız, olarnı, sınıfdaşlarnı körsetmeycekmiz. Amma tatil bitken soñ biz kene mektepke baracamız. Soñ nasıl şekilde yapayıq, ağlayıq, e? E. Ağlatmağa men sevmeyim, amma endi ciddiy bir, e, böyle bir neme, böyle. Mına, yaz keldi, mektep bitti ve bizde tatiller başlandı. Üç ay evde oturacaqmız. Olarnı, sınıfdaşlarnı körmeycekmiz. Amma tatil bitken soñ biz kene mektepke baracamız. Noqta! Kene külücli oldı sen. Aydı, beraber, beraber yapayıq, e, şimdi endi. Baq, endi külip, endi siz külesiñ içün külip, külip yapayıq, e, evet? Siz ezberden, men bir metinni aytırım, siz devam etersiz, yahşımı? Yahşı. Mına, kene yaz keldi.
Mına. Mına kene yaz keldi. Mektep bitti. Mektep bitti. Ve bizde tatiller başlandı. Ve bizde tatiller başlandı.
Üç ay evde oturcamız. Üç ay evde oturcamız. Ocalarnı, sınıfdaşlarnı körmeycekmiz.
Ocalarnı, sınıfdaşlarnı körmeycemiz. Üç kere külmek kerek. Üç kere. Amma tatil bitken soñ. Amma tatil bitken soñ. Biz kene mektepke baracamız. Biz kene mektepke baracamız. Amma biz qaytarma oynaycamız, e? Soñdan turıp.
Yaxşı. Ana, öyle işte. Mına rolge de mına böyle baqalar. Rolni de bir yumoristik bir rol olsa, mına böyle etip bizde repetitsiya yapalar. Eşref ağa, mına şundaya dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa?
Men birinciden bizim Qırım balalarımızğa isteyim savlıq tilemek. Çünki balalarda savlıq olmasa, bizim kelecegimiz olmacaq. Balaçıqlar külsin, balaçıqlar oynasın, mektepte oqusın, çapqalasınlar, külsinler, ana-babanı sevsinler, qarbabalarnı, bitalarnı sevsinler. Ana, bizler mında ana-Vatanımızda çoq olsaq, o vaqıtı biz ana-Vatanımıznı Qırım toprağımızda sahibi olacaqmız. Balalarımızğa savlıq olsun!
Çoq sağ oluñız, Eşref ağa. Biz sizni pek, pek begendik. Çoq sağ oluñız sizge. Sağ oluñız, sağ oluñız. Sizge de sağ oluñız. Sizge de savlıq tileyim. Pek yahşı alıp barasız. Devam eteñ i devam etiñ, amma oquñız, yahşım? Kelecekte endi, qısmet olsa, men belesem, daa körüşermiz. Öyle mi? Ayda, sağlıqnen qalıñız. Bu, ayat dersleri edi.